Salam gadyrylan okuwçym bu gün hem bilen birlikde Flash CS Alty ne öwreneris. Onda näme bu Flash CS Alty girýäs we öňümizde şular ýaly ekran çykýar. Bu ekrana täze bir sahypa açmagymyz üçin Ctrl N basýas we Action Script 3-i saýlaýas. We Action Script 3-e giremizde öňümizde şular ýaly bir sahna çykýar. Bu sahnamyzy biz ulandyp bilýäs. we kiçeldip bilýäris. We bu sahnamyzda biz birnäçe animasiýalar etdirmegimiz üçin bize birnäçe şekiller gerek we birnäçe görnüşli maddalar gerek. Bu maddalary biz bu ýerden tool birnäçe toollar bar. Bu toollarda Şundan peýdalanyp, biz togalak şekili we dörtburç şekil, mundan başga-da tekst ýalak tullar bar, pozguç, galam. Bu dörtburç saýlap aldyk bu ýerde biz we bu dörtburjumyzyň içini Properties panelinde biz ýörite reňklerini üýtgedip bilýäris we daşky reňkini üýtgedip bilýäris. Indi bolsa biz bu ýeri sahnamyza togalak şeklimizi Çykaralyň we bu togalak şekilimizi animasiýa etdirmegimiz üçin bu ýerde Timeline diýip bir panel bar. Timeline panelinde biz animasiýa etdirip bilýäris. Birnäçe kadrlardan ybarat Timeline. Bu kadrlarda biz ýüzünji kadry saýlaýarys we ýüzünji kadra basyp Insert Keyframe saýlaýarys we ýüzünji kadrda şekilimizi Üýtgedýäs we orta gelip Classic Twin saýlaýas we pahnamyzy görmek üçin Ctrl Enter-a basýas. Şekilimiz hereket edýär. Indi bolsa biz bu şekilimizi sahraniz etjek bolsak, File-a girip, Publish Setting-e girýäs we Publish Setting-de birnäçe görnüşli sahnany etmek usullary bar. Biz we bu ýerden Window, ýagny diňe Windows açyp, Window-da açyp bolýan Programming, programma görnüşli flaşy sahnat edýäs we bu ýerde adyna top diýýäs, top we soňra X diýýäs. we publish edýäs. We bu ýerden desktopa saklanyp edýäs we OK basýas. Täzeden wala galyň. Bu görüşmede bu ýerki top geldi. Bu görýänimiz diňe Windowslarda açylýar. Ýagny application görnüşinde telefonlarda açylmaýar, diňe Windows programmasyna açylýar. Hatda e, Apple-iň çykarýan kompýuterlerinde de açylmaýar, MacBook-larda da açylmaýar. Görşümiz ýalak animasiýamyz hereket edýär. Indi bolsa biz täze bir animasiýa döredeliň. Bu animasiýamyz ýagny e, maşyn hereket etdireliň. Ondan hem ilki başda howany döredeliň. Bu howany howany döretmegimiz üçin properties tool properties tool stage howa görnüşinde geçirýäs we leýerimize Gün bolmagy üçin leýerimiziň adyna Gün diýýäs we bu ýerden Toollardan Oval tool saýlap sary reňk alýas we Gün şeklimizi çyzýas. Gün şekilimizi Birazarak üýtgedýäs ýerini we täze bir layer döredip bu ýerdäki new layerden täze layerleri döredýäs we layerimiziň adyna toprak diýýäs. Topraga toprak layerimiz bolsa dört burçluk alyp toprak görnüşindäki reňki saýlaýas. Daşam Toprak reňkinde bolsun. We indi bolsa maşyn birazrak şahlap bolsun. Indi bol. Indi bolsa maşynymyz döredýäs. Maşynymyzy döretmegimiz üçin ýene täze layer döredýäs we bu ýerik laýerimiň adyna maşyn diýýäs. Maşyn diýemizden soň e, maşyn laýerimizde togalak çyzaryň.

Maşynymyzy Alalyň we bu ýerde Maşynymyzy saýlap alamyzda, toprak bilen garyşýar. Toprak bilen garyşmazlygyny, garyşmaz ýalak biz bu ýerde topragy gulplaýas we maşyny saýlap alýas we maşynymyzy hereket etdirmegimiz üçin ilki güni 100-nji kadra gelip keyframe goşýas. 100-nji kadra çenli gün dursun diýýäs we topraga-da gelip keyframe goşýas we Maşynymyzada keyframe goşýas we ýüzünji kadrda maşynymyzy çep gapdala hereket etdirýäs we bu ýeri classic twin goşýas we sahnany barlamagymyz üçin ctrl enter-a basýas. Bu ýerde maşynymyz hereket etdi. Indi bolsa biz bu ýerdäki maşynymyzy hakyky maşyn ýaly etjek. Onda täze bir layer döredýäs we bu layerimiziň adyny e, maşyn diýýäs täze bir. We mende taýýar bir maşynyň suraty bar. we maşynymy birazrak kiçeltmek üçin Free Transform Tool saýlaýan we

Klassik dilini goşýan. Görşümiz ýalak. Maşynymyz hereket edýär.